Bûara êdî dest bi dersa xwe bikin. Hevalin hûn jî bi xêr hatin. Çawan hûn baş in. Ser çava hatin. Hevalê me gelek jê nû ne em dixwazin di destpêkê de hevdû bi kurtî nas bikin û piştre em ê dest bi dersa xwe bikin. Kerim ke dixwe bide naskirin dûvre heval bile. Navê min Hesen, paşnavê min Akdag e. Ez jî Semsûrê me. Semsûr. Li vir a navê dî Adiyaman. Adiyaman navê xwe Tirkiye Adiyaman e. Ez li vir a mamostetîya Tirkî dixwînim. Sala min Sisiye ye. Ser çava kerem ke. Navem Dewran, paşnavem Sabur, ez ji Batmanê me. Ewqas. Ser çava kerem ke. Navê min Rifai, paşnavê min Aydin, ez ji Amedê me. Li vir a mamostetîya Tirkî dixwin. Tu ji Amedê yî, tu ji Diyarbekirê yî. Ser çava kerem ke.

Kerem Ketiş xwe bide naskirin. Navê min Berat, paşnavê min Sewîncek. Ez ji Rihayê me. Ez Dîlokê mamostatiya matematîkê dixwînim. Sala min a dudiyayî. Serçava, tu rabûyî ser xwe, tu xuya nayekî ji ber yekê. Çek nabê. Bejna te dirêj e, xemnîn, çek nabê. Serçava hatin hevalno. Berî niha em li ser Zimanê kurdî li ser gelek mijarên wê sekinî bûn lê belê ji ber ku belkî qûra pêşî bû me zêde em neketime nav hûrgiliya de em dixwazin îro ji vir û pê de êdî biçikî li ser hûrgiliyê zimanê kurdî bisekinin. Di dersa xwe ya îro de em ê li ser binyada kurdî bisekinin. Binyad. Koken, kök, yani bingeha zimanê me ji kûdirê hatiye, zimanekî çawa ye? Em ê li ser wê bisekinin. Berî wê em ê di derbarê ziman hemiya de em ê di peyva bêjin bê ziman çawa hatine tasnîfkirin, çawa hatine komkirin em ê li ser wê bisekinin. Mesela dibêjin çi ziman zimanzanan ziman kirine sê kom, sê bir. Belê. Ji aliyê pêşî em karin bêjin di Du komin, yek binyadî û yek ji aliyê teşeyê ve. Ji aliyê teşeyê ve em pêşî bêjin. Ji xwe ji aliyê binyadê ve. Ji aliyê binyadî ve ziman sê komin. Belê kîjan ew kom? Hûn dizanin Hînd Ewropa, Ural Altay û Hamî Samî. Belê Hînd, Ewropa, Hamî Samî û Ural Altay. Belê, sê ji aliyê binyadê ve sê komên zimane hene, zimanzane ev yanî belkî hineka kirine çar pênc ama axlebe ev her sê kom hatine qebûlkirin. Kurdî di kîjan komê de ye? Hînd Ewropî. Belê Kurdî di aliyê di koma Hînd Ewropî de ye. Belê. Tirkî di Ural Altayê de ye ne? Kurdî jî di koma Hînd-Ewropî de ye. Ji xeynî kurdî kîjan ziman hene di vê komê de? Em karin bêjin farisî heye, îngîlîzî heye, em bêjin almanî heye. Almanî, îngîlîzî. İngilizce, u Farsi he. Belê. Ev ziman û kurdî di heman komê de ne. Ji ber ku ev aqreben ev ev ziman gelek em bêjin xalê wan in hevpar gelek peyvên hevpar hene. Yanî her çar ziman her pênc ziman gelek zimanê dî jî heman peyvan bi kar tînin. Yanî hemî di hemî zimana de eynî peyve lê piçikekî hatiye guhertin. Ew jî tişekî normal e ji ber ku ji hev dûr ketine ji hev dûr mane û ji ber ku rewş û çanda wa jî ji hev cuda ye êdî çawa dibê peyv Li gora ciha tê guhertin. Carna jî di nav zimanekî de jî peyv tê guhertin. Ne wilo? Yanî li herêmekê de bi şekilekî tê gotin, bi herêmekê bi şekilekî dî heman peyv e. Weke çi? Meselem bêjin di Kurdî de dibêjin çi? Em dibêjin stêr. Stêr. Stêr çi ye? Tirkî? Yildiz. Yildiz. stêr ne bêjin stêrik stêrik biçûk dikin ne ama stêr peyvan em bêjin resene pey peyvar eslî stêre ku em biçûk dikin em ik pêve dikin ne stêrik mesela kur kurik keç keçik zar zarok ne mal malik ik biçûk dikê yanî qertafa biçûkkirinê ye stêr di almanî de dibêjin çi dibêjin stern stern alman

Bi îngilîzî dibêjin name an jî name dinivîsin. Dibêjin name. Di farisî de dîsa nam. Heta ev peyv em karin bêjin ketiye tirkî de jî. Bes tirkî dibêjin çi dibê name diyer. Yanî navê dî. Name diyer işte Ahmed Bey. Navê wî yê dî. Navê dî. Peyveke dî jî bes ev kurdî em dibêjin erd. Em karin bêjin erebî de jî erd ne. Ard. Rabbi semavati wal ardî. Di Almanî de dibêjin erde. Erde. Di Îngilîz de dibêjin erd. Ne? E art. Erd. Di Farisî de dibêjin çi? Dibêjin eradî. Belê. Ev yani em karin bêjin inşalateke ku ev ziman hemî di heman komê de ne yanî nêzîkê hevin exrebayê hevin. Wekî din em karin bêjin pazar kelîmaj em karin bêjin ne. Belkî hezar ne yani bi sada bêhtir yanî. Yani gelek kelîme hene ku weke hev in. Meselin hîr îngilîzî dibêjin çi yani vir. Ne li aliyê şernex niha hinek milê me yê kurd e dibêjin hir. Dibê were hir. Li derê li hembe herêm nedî dibêjin çi dibê were vir. Yani vir, hir, hîr eynî peyve hatiye guhertin. Em hûn zanin hêk, êg heye. Sol di îngilîzî de jî sol e, di kurdî de jî sol e. Şû jî heye. Ama sol jî heye ji xeynî wê. Wekî me gotî ev nîşan didin ku ev ziman nêzîkê hev in di heman komê de ne. Tirî mixabin divê alî de piçkî em kurmanc kê mane em nizanin. Mesela yekî Tirkî ku hema em bêjin çar sal mektebe xwendibin zanin ku Tirkî di ku derê de an jê wa zimanê dî. Lê em ji alî Kurda ve piçkêm kê mane. Mesela divê Kurdî zimanê çawa ya Ya nizanim yanî heta heta divê Kurdî ziman e ne ziman e wê jî nizanin tam ev divên vêna baş zanibin yanî Kurdî ji koma Hînd Ewropî ye an jî koma Hînd Ewropa hatiye û di heman komê de Îngîlîzî û Farisî û Almanî ew jî hene. Wekî din di koma ku Kurdî tê de ew jî ji hev diveqetin

Benê. Ev ziman jî dîsa di koma zimanê Kurdî de ne. Ev jî nêzîk ev dû ne. Mes hinek vêna xelet kin mesela zimanê Îranî hene ev nakê dikevne koma Îraniya de. Yani zimanê Îranî ne Farisî tenê ye. Zimanê Îranî komeke ferre he, Kurdî jî di nav wê komê de ye. Yanî ku niha ji ber ku ji Îranê re dibêjin ji cihê ku niha zanin dibêjin Îran, zimanê wan farisî ye. Carna ku dibêjin zimanê Îranî dibêjin qey ew jî zimanekî eyde farisî ye. Komeke bin farisî de na. Vê ne em zanibin. Belê heta vê derê tiştekî hûn dixwazin bipirsin heye? Çêko fêm nekirî? Nîn o baş fêm kir. Belê. Ev na me got ji aliyê kîjan alî ve? Ji aliyê binyadê ve. Êdî em ê ji aliyê teşeyê ve jî li ser kurdî hinekî bisekinin. Belê. Ji wekî din ji aliyê teşe û dirûvê ve ji aliyê teşeyê ve Mostekarim pirsgî bikir. Saniyekî ji aliyê teşeyê ve Kurdî zimanekî tewangbar e. Belê. Kerem ke? Teşeyi çi bû? Teşe bi Tirkî dibêjin durum, şekil. Vî şekiliyan fêm bikin. E. Şekil yani çawa yani ne ji aliyê yani em çawa bêjin e, zimanzan vêna jî dikine sê kom sê kom mesela dibêjin çi dibêjin yê ku e, tewangbar yani yê ku ditewin tirkî dibêjin bükümlü yê ku dibêjin yekkîte yani tek hecelî tek hecelî tirî weke çînî zimanê çînî hemî e, yekkîte ne yek hece tek heceyeke wekî dî zimanê bi qertaf hene qertafî hene weke tirkî Îdî ziman zimanên jê ji serî qertafîn hinek jê ji dawî yanî paşkirin hinek jê jî pêşkirin kurdî de em bêjin zimanekî tewangbar e lê di heman demê de çi heye qertaf jî hene hem li pêş hem li paş qertafa jî dikdê hem paşgir hem jî pêşgir e zimanê kurdî lê belê weke me gotî tewangbar di zimanê kurdî de zêde heye tewang tewang çê me got me niha behsê kir

Belê ez ê biçime serê bên. Çê mana vê? Tirkiyen dibêjin dama çıkacağım. Li vê derê çi heye? Ban heye. Ban Tirkî çi ye? Dam. Dam. Yani serxanî. Li herêm najî dibêjin ez diçime serxanî. Ban bikar nayinin. Li vê derê peyva ban çawa bûye? Tawah ye. Yanî bikûmlî bûye. Peyva ban hatiye tewandin. Belê, zimanê kurdî zimanekî wiha ye yanî koka wê tê guhertin. Bingeha wê tê guhertin. Hûn dizanin tirkî de ew guhertin çênabin. Tirkî de bê koka peyvê çi be ew bi şeklê xwe dimîne tenê qirtev têne dawî. Qertaf nayêne pêş jî tirkî de. Heke çend qertaf hebe jî ew jî nê tirkî ne, ji derve ketine tirkî de, ji zimanê dî. Tirkî zimanekî em bêjin bi qertafî ye. Qertaf yê paşgirt dewamî qertaf têne paşî. Lê di kurdî de hem têne paş hem têne pêş hem jî weke me got di nava kokê de, di nava peyvê de guhertin çê dibin. Hinek peyv têne dewandin. Ez mînek kedî bidim. Mesela dibêjin çi? Ji ser darê ji ser darê were xwar. Berê. Li vê dirê jî e yanî dar peyva darê hatiye tawandin. Me yanî ji ber ku em bêjin me ev îşaret kiriye em vêna didine pêş ev hatiye tawandin. Yani em bêjin çi mesela ji leylê re bêje Yanî em nabêjin ji Leylayê re, em dibêjin ji Leylê re. Em dawiya wê em ditewênin. Li vê derê dar me guhatiye tewandin. Yeke dî mesela em dibêjin çi em ê herin mala kê Osmên. Belê. Mala Osmên. Osmên kî ye? Eslê xwe Osman e ne. Osman e lê ji ber ku em vê dirê em wî ne eşkere bikin ji ber ku Osman çima hatiye tewandin ji ber ku yekî em nas dikin yekî ku her kes nas dikê ne. Mesela bêjin çi em êşine mala Osmên ne Osmanekî vir devê de yê ku ez jî zanim tu jî dizanî. Yani di İngilizce de İngilizce de çi heye? Ji delawê di heye. Ne. He, yani di. Bi di, yekî, ku yekî eşkere be, yekî her kes zanibe, wêna di bi kar tînin. Kurdî de jî vî rengî hatiye tewandin. Belê. Heta vê dirê çêkê we fêm nekirî heye? Belê. Weke me ji were gotî, Kurdî vî şeklî tê tewandin. Wekî din lêker çikî rewşa lêkera tevlî heftire. Duwê de jî çawa tewang çedibe mînak duwê bidin. Mesela bêjin çi? Me got xwarin. Xwarin çi ye? Tirkiyan bêjin yemek. Xwarin yemek. Belê. Em çawa mesela me vêna em ê peyveke dî em ê jê derbixin. Mesela çawa dibî bibînin. Mesela em bêjin çi? Bixwe. Bixwe çi ye? Ye. Jî binivîsin. Bi xwe ye. Binêrin çawa hate guhertin, li vê derê tenê em karin bêjin xe û wê weke xweman. Wekî din ew tişê dî hemî hatine guhertin, çawa bû? Ev ji xwe rabûn, ne ev em karin bêjin belkî belkî ev na ya masterê bû, ew rabû û rê jî rabû û bi hate serê wê û ev a jî bi vî şeklî bû ê. Çawa bû? Bû bixwe. Yanî ye. Mesela bi tirkî bane çawa bane? Mesela em bêjin ye. Peyveke tenê ye. Wekî dîn em bêjin pey bi tirkî çawa dibêjin? Bêjin yemek. Na. Ku me gotibane me bi tirkî bêjin yanî bixwe, pey mek rakir bane tenê bibane ye. Na. Li vê de te mek rakir tena serê xwe bû peyveke dî. Ye ti dî têne ser vê dibê peyveke dî. Yedî. Yemîş.

Belê yanî almak tişekî diye satan almak tişekî ne mesela mistan mi girt mi raştiye de ev almak lê ku te got kirîn bi pera ye ne ne belaş kirîn belê kirîn em ê em ê mesela bêjin bikire yanî al satin al em çawa dikin em vê ra dikin em bi têne serê wê bi kir û em ê têne dawya wê bû çi bikire Dîsa çawa bû? Peyv hate guhertin. Weke hûn zanîn di erebî de jî peyv têne tewandin. Weke me got çi di erebî em karin bêjin her tiştê wê li gor qeydeyekê piçikî kurdî ji wê ne cudatir e. Mes di erebî de axlebe lêker sê tîp in. Mesela KTB heye ev koka peyvekê ye. Bi sê çar şekla bi neh deh şekla carna jî peyvaçîk dikin. Weke dibêjin çi işte kitap, Dibêjin katîb, dibêjin mektûb, dibêjin mekteb, dibêjin işte kuteba. Ev ne hemî çi ne? Dijê koke KTB. Ji wê naçîk dibin. Di Kurdî de jî mesela bêjin K û R koke li vê derê bikire, min kirî, dikire, ez ê bikirim. Di hemî ciha de K re heye lê belê ew dora wê peyvê dora wê têne guhertin. Mesela peyveke dî jî em bibêjin.

Şe. Pêveke gelekî cuda derkete meydanê. Na, yekî ku ez bêjim Kurdî nizanibê, belkî fêm neke ku ev peyv û ev peyv di heman kokin, eynî kokin. Ne. Çku peyv zêde hate guhertin. Mesela çawa çêbû, em bêjin bi hate serê wê pêşî. Tin rabû ser xwe ew çû çû ji derve. Wekî din şe hate vê dirê. Bi rastî belkî ev nacê firoştin bû lê şe ketiye. Ne. Firoştin bi firoşe. E, yani weke ku bê evna jî weke weke vanayê diye bê tenê li vê dirê şê ketiye berî ku em bêjin werê tewandin. Ne em firoştin eslê xwe lê me em hingî hatiye e, gotin weke hûn zanin ziman ya hêsan tercîh dike. Yani ensan dixwazin çawa biaxivin çiqasî xwe rehet xwe hêsanî bidine îfade kirin wê bikartîne ya zehmet tavêjê. Ne ji ber vê yekê ziman tê guhertin. Belê, firotin me got ez dixwazim heta vê derê carekê ez dersê bi kurtî tekrar bikim bê me îro çi fêm kir û em ê îro dersa xwe bigirin. Belê me got çi me got kurdî ji aliyê binyadî ve di koma hînd ewropî de ye. Belê me got çi me got sê komê mezin hene zimana hînd ewropî û hamî samî û ural altay kurdî di koma hînd ewropî de ye. Ji ber vê yekê gelek em bêjin xal û peyvên hevpar bi wan zimanê di heman kokê de bi wan zimane re heye. Weke kîjanî weke me got îngilîzî û almanî û fransî û farisî na me fransî negot û farisî ev ne koka we yanî ji ber ku di heman kokê de ne di heman komê de ne gelek peyvên hevpar gelek xalên hevpar hene ne mesela em bêjin dîsa nêrîtî û mêyîtî ev jî taybetiyeke zimana ye taybetiyeke di hema demê de di kurdî de jî heye di îngilîzî de qismen heye di erebî de heye lê belê di tirkî de mesela ev taybet nîne wekî din me got di koma kurdî de me got çi hene zimanê yê îranî de em bêjin farisî heye û kurdî ev herdik jî zimanê îranî ne Yanî ew nêzîktirî hev dû ne. Yanî ji îngilîzî û kurdî zêdetir kurdî û farisî nêzîkî hev dû ne. Wekî dîme got kurdî zimanekî tewangbar e. Yanî carna însan dipirsin dibê kurdî zimanekî çawa ye? Tê yekî tirk bê kürtçe eklemelî bî dîl midîl, işte an jî çekîmlî bîr dîl midîr, an jî Tek hece li bîr dil midir. Yê wextê em bêjin çi? Em bêjin kurdî zimanekî tewangbar e lê di heman demê de qertafiyê jî yanî hem paşgir hem pêşgir e. Hem peyv têne pêşiyê qertaf ek yanî hem têne paşiya peyvê. Wekî dî me çi fêm kir? Me çend mînak dan ji tewangê ji tewandinê ji tewandina em bêjin peyvan û bi vî şeklî me îro dersa xilas kir. Di dersa werê de em ê li ser çi bisekinin? Em ê li ser zaravayê Kurdî bisekinin. Zarava çi ne? Zarava lehçe. Belê, weke me gotî lehçeyê Kurdî hene. Yanî çawa lehçeyê tirkî, yê erebî, yê farisî û yê zimanê dî hene, di kurdî de jî hinek zarava hene. Em ê di dersa wê li pêşiya me de jî em ê li ser wa zaraveyê kurdî bisekinin. Bê kurdî çi zaraveyê hene, rewşa wan çi ye, taybetiyên wan çi ne? Tiştekî min bipirsin heye? ji bo vê dersê belê derseke dê me hev dibî inşallah temaşevanê hêja îro di kurdî hîn dibim de em gihane dawiya dersa xwe em gihane dawiya bernameya xwe di vê dersê de em ji aliyê binyadî ve em li ser zimanê kurdî sekinîn heta derseke dî inşallah em ê li ser zeravayê kurdî bisekinin heta heng